Halo, nan rak dam cia maw? Dr. Pari ka si. Kei hi India ram Khawlipi, Delhi ah CTVS ICC ah Senior Critical Doctor in rian ka ṭuan. Tuni ka rak chim dingmi cu sexy nau pawi lio ah tuah a ngah maw ti si lai. Pa pawl kha nan i lawm tuk cio lai hi. Sex kha nau pawi chung vialte thlakua chung kha tuah a ngah. Hmansilaw hika hin nan i ralrin ding bakmi pali a um sex tuah nan duh ahcun. Pakhatnak ahcun nan nupi na darling nih sex tuah a duh lo ahcun a huam lo a si ahcun sex tuah lo kha a hau ko. Sex timi cu emotional le physical thluak le tisa a si caah khan nan nu nih khan a huam lo kho men. Nau pawi tikah mah tikah khan tuah lo deuh ṭha thlano kan theih lio ahcun nu pawl kan ruak ka chuak kan kan siavang kan thin a hung chikhat te ah kan i lawm ṭhan chikhat te ah kan ṭah chuak ei huatmi zong kan ngah rimchia kan timi zong tampi um cun thla tlawmpal te a rak cang deuh hnu thlakua thlariat thlakua a rak lut kan rak lut ah khan kan paw harak ngan le kan thaba zeihman tuah kan huam lo ma tikah khan sex wa kha chu kan lungah khan a um lem lo cu tikah khan pa pawl nih nan kan theih thiam a hau le nu nih an an huam lo ahcun tuah lo kha ṭha deuh lai pahnihnak ah cun position kha si kan kan pum kan chiah ning kha si pa paul nih nan rinak vialte kha nu pum ma han nu a paw kha nan nen a si ahcun ma kha naute zong nan nen chi le naute nan nan nen ahcun a thisen a kal ning kha a hman kho lo ma tikah khan i ralrin a hau pa paw kha nan zei deu hau rinak si ko cu mu position paw nen lomi position kha nan kol thluahma hau lai le nan mah zong nan i lawm na nan nupi zong nan i lawm lai position a thar kha nan kawl a hau tinak si pathumnak ah cun a thianghlimmi kha ha thianghlimmi ka ti tikah khan infection te hna kha a luh lonak caan nan kut zong thiang te nan i ṭawl lai nan a tanglei zong kha thiang te nan i ṭawl lai le infection lut lut lonak ding caah khan sex nan tuah tikah khan hechet tiah tha chuah buin nan tua lai lo ziati cun a fak tukmi thazang a ṭhawng tukmi inspection tua khan naute ca him kho lo mah point pali te kha ṭha ten nan thei i mah bantuk khan nan zulh si ahcun sex kha him ten nan tua kho ko a si le sexy zeitik ah tuah a ngah lo zei pakhatkhat medical condition zawtnak ngandam lonak pakhatkhat kan ngei sual ah khan sex tuah a ngah tawn lo mah kha point pashain ka rak chim lai pakhatnak ah cun nau a rak rawk bal cangmi nau a rak hrawh bal cangmi kan si ahcun sex tuah kha a him lo pahnihnak ah cun a tanglei in thi nau nan pawi lio ah a chuak si ahcun sex tuah him lo pathumnak ahcun infection a tanglei in rim a hang maw a rim suiami maw a rim a chiami maw a chuak a sia khan ma pawl caan ah khan sex tuah him lo kha kha nan zunpi lam ah khan hnai um khomi si palinak ah cun nau thla tling loin rak ngei bal cangmi nan si ahcun sex tuah him lo panganak ah cun faphir a pawi liangmi maw nan si faphir a rak pawi bal cangmi nan si ahcun sex tuah him lo paruknak ah cun hlam kan timi kha normal te ahcun a sining ahcun a cungah um ding si hmanhsehlaw a caan san ahcun a tangle ah a rak um le mah tik caan ah khan thi chuak khomi si caah khan sex tuah kha him lo pasarihnak ah cun nau inn a innka kha a ṭhawng lo ai ong mu a lus a dor ka ti lai cu mah tik caan ah khan sex tuah a ngah lo pariatnak ah cun mah nau in innka te kha mahka khan a bawmi pakhat khat a rak um sual ahcun thi chuak kho mah tikah khan sex tuah ngah lo pakuanak ahcun na nau in a ti kha a hang kha a rak chuak si ahcun mah tikah sex tuah nga lo pahranak ahcun STD kan ti le sexually transmitted disease sex in zawtnak a rak chuak khomi zawtnak kan ngeih si ahcun mah tikah khan sex tuah a ṭha lo. Mah point pahra ka rak chimmi vialte kha nan doctor nih an chim ko lai le sex tuah ngai lo ti buin sex nan tuah si ahcun zeidah thil cang kho ti ka rak chim lai. Pakhatnak ahcun nan naute kha a rawk kho nau kha a rak rawk kho pahnihnak ahcun thi kha tanglei in tampi na rak chuak ko le thipit kho lo zong in a um kho le nau le a nu nau ca zong si lo khan a nu ca zongah khan a nunnak zong kha ṭihnung in um kho pathumnak ah cun naute kha thlatling lo in a rak chuak khomi si le thlatling lo rak chuak ahcun uh, Thinphang ding tampi um. Nau kha pediatric ICU ah chia hau lai. Cun thin zong a lian kho. Cun a cuap zong kha ṭha tein a cawlcang ning bantuk khan a cawlcang kho lo le oxygen te hna kha saupi in chia hau lai. Mah kha ṭihnung tak a si. le atu sex kong ka rak chimmi vialte kha nan theithiam cio ka zum theithiam lomi le hal chap duhmi nan ngei sia cun ma ka YouTube channel ah hin hal kho peng comment in hal kho peng ka si kai lawm cun ma sex pregnancy na poi kongkau he tampi hmai le sung ka rak chim lai le ma ka YouTube video hi a tha nan ti ahcun like le Share le subscribe kha rak hapilh piak hlah u. Kai lawm tuk. Bye bye.